Мӗне пӗлтерни пирки, ну, нумай ҫын пуҫне ватнӑ, ватаҫҫӗ те, ҫапӑҫаҫҫӗ те, хирӗҫеҫҫӗ те пӗр-пӗринпе, ниепле те вӗҫне-хӗрне тупса пӗтереймест. Вот унта кулӑшла этимологинчен пуҫласа темле тарӑн этимологисем таранах чӑваш сӑмахне танлаштарса пыраҫҫӗ. Вот ҫавах та ҫавсенчен вот пӗтӗмӗшле хак парас килет. парас килет, калас килет. чӑннипе чӑвашла мана мӗне пӗлтерет. Вот, вот менде чи халӑхра пӗр вӑхӑтра питӗ сарӑннӑ этимология был. Вот пӗр ҫыннӑн сутсаларать пасарта мен ик сказать. Вот чуваш суда, чуваш суда. Вот и ты говоришь, вот чуваш ҫупа аш тупса ларать. Ҫавӑнтан пулса кайнӑ. Паллах, кулӑшла ҫапларах. Ӗмӗте вӑл халӑх этимологийӗнче вӑл тиансат. Вот хайхи хӑлхапа, хайхи мӗнпе, мӗнле илет, вӑл ҫапла шутлать. Унашкал пирӗн этимологсем чӑвашӑн нумай сарӑлнӑ. Хӑшӗсем кӗнеке кӗҫӗн кӗнеке кӑлараҫҫӗ. Хӑшӗсем ученӑйсем вӗсемпе тарӑхаҫҫӗ, теприсем кӑштах чухлакансем пӗлекенсем вӑл ҫынтан кулаҫҫӗ. Темле, темле те мӗн пур. Интернета кӗрсе каяс пулсассӑн унта, унта та тӗмтӗрлӗ мӗн те пуль. Тӗмтӗрлӗ теори тата тӑратаҫҫӗ. Пӗрисем пӗр тӗл каҫҫӗ, теприсем те пӗр тӗл. Вот ҫавсене пӗтӗмӗшле хак парса тухас пулсассӑн. мӗнле хаклама пултарать?
Ӗнтӗ хӑв илтнӗ теорисенчен илтнӗ хӑв пӗлекен менсене каласа тухма пултарать. Эпир киле пытасшӑн хушма пултарать-ха минтен палӑр. Ну, чи малтанах ӗнтӗ ку чӑнах та ӗнтӗ халӑх этимологи те пӗртех ӗнтӗ наукӑра калаҫҫӗ. Паллах ӗнтӗ вӑл ӗнтӗ вӑл чӑн наукӑна чӑн ӑслӑлӑх ӑслӑлӑх пӗлӗмри ҫыхӑнманни пулла ӗнтӗ вӑл паллах ӗнтӗ. Тем те тем те калама пулать, калаҫма пулать. Ӗнтӗ чӑваш сӑмах семантики пирки калаҫас пулсассӑн, паллах, ӑна тӗрлӗ ӑсчах тӗрлӗрен пӑхнӑ мӗнсем пур, тӗрлӗрен пӑхнӑ пӑхаҫҫӗ. Калӑпӑр чи малтанах ӗнтӗ калӑпӑр ӑнта пирӗн чи паллӑ ӗнтӗ пӗлтерӗш ӗнтӗ вӑл пирӗн ӗнтӗ фаснер словарӗнче пур вӑл чӑваш чӑваш сӑмахран тухнӑ теҫҫӗ. Чӑваш сӑмахра ҫырӑнтараҫҫӗ чӑваш сӑмаха. Да, ӗнтӗ унта калӑпӑр Федотов этимологи словарьне пӑхас пуласӑн. Михаил Иванович Федотов ӗне. Да, вӑл чӑваш сӑмаха сӑвас шыв лешӗнче пурӑнакансем лавпа ҫыхӑнтарать. Ҫав сӑмахпа ҫыхӑнтарать. Василий Васильевич Николаев вӑл ӗнтӗ су сӑмахпа ҫырӑнтарать су ӗнтӗ вӑл удала тени пӗлтернӗ тетӗнтӗ чӑш Китай чӗлхинче калӑпӑр та су юла тени пӗлтерет Виталий Григорьевич Родионов да чӑваш сӑмаха ях сӑмахран ях сӑмахпа ҫыхӑннӑ тет вӑл ях ӗнтӗ

халӑхӗпе ҫыхӑнтарни? Сӑварсемпе ҫыхӑнтараҫҫӗ. Сӑвар ӗнтӗ ӗнтӗ сӑвар ҫак ытмалчӗ калех ҫак эп каланӑ вӗсем алласем яхӑнтатӑп пек. Ӗнтӗ эс калаҫнӑ ӗнтӗ темшӗн темшӗн ӑна пирӗнче сӑварсемпе чӑвашне уйӑраҫҫӗ. Тен

Вӗсем уйрӑмсем хушшинче уйрӑмлӑх нумай пулманран вӗсене иккӗшӗ те вулама пулать тесе ҫавӑнпа та чӑннипе сӑвас пулнӑ тесе шутлаҫҫӗ. А ҫырма атакине куҫарнӑ чухне ӑшӑ саспалли пек те кӑтартма курма пултарнӑ. Вуланӑ чухне. Ҫавӑн пекки ҫав теори кӗртекен вӗсем. Ҫав япалара чӑнлӑх пурӗ ҫук.
Унта ӗнтӗ

Эс ӑна вулатӑн та ӑмланатӑн. Суха.
Мӗн тесес чӑваш? Ӑна пӑлхарла ҫынни пулсассӑн та ӑмланатӑн. Унта чӑваш сӑмахӗсем уҫҫӑмӑнах илтӗнӗҫ. Ну, ӗнтӗ, ӗнтӗ, ӗнтӗ тахҫанах ӗнентернӗ пирӗн ӗнтӗ. Ну, тутар, тутарсем ҫав вӑхӑтрах вӑл сӑмахсемпе тутарла вулаҫҫӗ. Тем пулмасть вӗсем. Тутарла вулаҫҫӗ. Ну, ну чӑмӑс яланах ҫине тухать. Чӑмӑс яланах ҫине. Ну, тенӗ пӗр паян хӑш-пӗр япаласене ҫутатса кӑштах уҫӑмлатса хӑварма пултаратпӑр. Ну, сопровождение илес пулсассӑн чӑнах. Анчах та тепӗр анлӑ сарӑлнӑ теори вӑл. Теори те пӗрин, этимологи те пӗри, ҫав йӑваш сӑмахпа. Вот чӑваш сӑмах йӑваш сӑмахран пултарайли. Ну, питӗ, питӗ нумай чӑвашсем хӑйсем питӗ нумай тивкеҫҫӗ. Мӗнле вӑл? Йӑваш тата чӑваш

Сабыр тенине пӗлтерет, сабыр, сабыр халӑх мӗнле калас, ҫын пуҫ урлӑ ҫӳремен, мӗнле калас, ҫывӑхлӑх, этемлӗх, этемлӗх ӑнлавсене тепре тытакан ҫутҫанталӑк саккунӗсемпе ҫутҫанталӑк мысалы ӗнтӗ ҫураҫуллӑ пурӑнакан халӑх тенине пӗлтернӗ вӑл хӑйне ытлашши никамӑн умӗнче те пуҫа каҫӑртса ҫӳремен халӑх ӗнтӗ ну ӗнтӗ турра юрӑхлӑх халӑх ӑнлава ӗнтӗ вӑл сапӑр сапӑр йӑваш Хотя йӑваш сӑмахра та, чӑваш сӑмахра та ш аффикс пуль. Или аш аффикс, или ош аффикс. Понимаете, но ш аффикс пуль. Тӑрать вӑл вӗсенче. То есть ш аффикс вӑл даже мана мен е глагол евӗрлӗ пулнӑ-и, япала ӗҫе тӑваканӑ сексен мӗн аффикс пулнӑ е вӑл аффикс та мар пулнӑ, вот ҫавӑн пирки. А то интернетра ҫырать, чӑваш вӑл тет икӗ сӑмахран пулнӑ, чавӗ сӑмахран тата аш сӑмахран. Вот тут сухатӑва чавса пырать тата ҫӗр тӑпрана аш пырать. Ну, теори паллах питӗ кулӑшла, кулӑшла тепӗр этимологи, халӑх этимологи. Мана вӑл питӗ кулӑшла тепӗр, анчах та ҫак утра шухӑшаячӗ. Унта аш сӑмахне уйрӑмӑн илсе кӑтартать те, мана унпа килӗшес килмест. Чавӗпе пиҫӳ кӑштах темсӗр килсес кӑмӑл пур, анчах ашӗпе пасса килсес килмест. Кунта аш темскерпе улӑхла пӗлтерӗшлӗ тытӑнать. Нумай сӑмахсенче ҫав аш татӑк е аффикс вӑл пур. Мӗн шутлатӑн та ӗнтӗ? Чӑваш сӑмахӗ ӗнтӗ
ӑшшӑ ӗнтӗ сасӑ кунта вӑл сӑмах тӑвакан аффикс кӑна кунта вӑл ним ним меликасын пӗлтерӗшӗ аффикс вӑл нумайлӑха пӗлтерме пултарнӑ тен канлӑх аффиксӗ пулма пултарнӑ та ҫав ҫав сӑмах тӑвакан аффикс вӑл ӗнтӗ шутласа кунта. Вот хотел дерне чӑваш сӑмаха чау сӑмах этнемке кызыкландырчӗ денде сан темле этем ҫав туйӑмы что тӗрсех туйӑм пек тӳнө туйӑм пулмаласа мӗншӗн тесен чӑваш сӑмахра чӑнах та ӗнтӗ эп хам тӗпченинчен пӗлнӗрен калать ӗнтӗ чӑнах та унта чав сӑмах чав тумар чав ӗнтӗ чав ӑна пур чӑваш сӑмахӗнче мӗншӗн тесессӗн эп ӑна сӗлевҫӗ кӗмӗле каласа шӑтӑк чавнине пӗлтерет сулха тунине пӗлтеретине пӗлтерет вӑл чав вӑл чавса хур тенине пӗлтернӗ чавса хур чавса хур вӑл вӑл мӗнле калас вӑл пытару, пытару вӑл сыхлав, управ улама ҫыхӑннӑ япала. Вот калӑпӑр, чӑвашсем ӗнтӗ эпир сӗмавалкахах тепӗр те ҫак ҫак чав копать ӑнлавпа ӗнтӗ ҫак сӑмах пурри ҫавна ӗнентерет ман шутланмашӑн тесен вӑл ҫавӑн сӑмах вырӑна та пӗлтернӗ вырӑн ту хушши унпа ҫӳренӗ калӑпӑр чеченсен чӗлхинче пур чӑваш теҫҫӗ ту ту умне ту хушшинчи айлӑма вырӑн, ҫӗршыв, пӳрт, ҫурта, ӑш, вар ӑнлава пӗлтерет ҫав сӑмах. Вырӑн вӑл мӗнле апатпа ҫыхӑннӑ, вырӑссен те вӑл место сӑмахӗ вӑл апат апат тымартан тухнӑ пирӗн ҫаплах вӑл вӑл вар вӑл хур сӑмахран тухнӑ сӑмах пулмалла ҫак мӗне ҫак вырӑна вырӑна ӗлӗкхи ҫынсем калӑпӑр ҫак Месопотами ҫӗрӗсенче Месопотамин таврашӗнче ӗлӗкхи халӑхсем унта вырӑна тултармалли

вырӑн сӑмах, вар сӑмахсем ҫав шӑпах мӗнле чав, чав сӑмах сӑмахпа пытар сӑмахпа ӗнтӗ чавса пытар вӑрттӑнлӑх темскер ҫав сыхлав управ ӑнлавсемпе ҫыхӑннӑ чав сӑмахпа вӗсем синоним Якында шу Шумех Месопотамин тӑрӑхӗнче Шумех халӑхӗсем пуҫне та пирӗн су берзин пурӑннӑ су халӑхӗ пурӑннӑ пурте те су тӑрать. Су, сувар, сумер, субер, пурте те су. Тымар. Тымар пур. Су тымарӗ пӗлтерӗшӗ пурах. пӗлтерӗшне мӗнне ӑннӑ. Вот пӗлетӗп, су тенӗ чӑваш тӗкӗнче шыба ҫитнӗ Россия. Вот су илсе килте, ты камепер, тӗрекре тата шах илтепер.
Ӗнтӗ шумер сӑмахра сӑмаха калӑпӑр Сулейменов казах поэчӗ ӑсчахӗ шыв ҫӗр ӑнлавран кӑларать ӑнлавпа ҫыхӑнтарать ӗнтӗ сум ӗнтӗ шыв ӑнлав шыва пӗлтерет ӗнтӗ вӑл ер ер ӗнтӗ ҫӗр шыв ҫӗр ӑна варан кӑларать. Хальхи пек ҫӗршыв. А, ҫӗршыв пулин те лавӑсас ӗнтӗ. Ӗнтӗ эп хам ӗнтӗ хам енчен эс пулассан та сум сумах сумер сӑмахран сум сум тымар курап сум тенӗ ӗнтӗ вӑл. Чап хисеп ят ӑнлавпа ӗнтӗ. Вот чаплӑ хисеплӗ ҫынсем Ар, халӑх. Халӑх. Берия, ар. Ҫавна курмана курар вырӑна. Мӗшӗнче сӗнӗ сумах вӑл калӑпӑр чӑваш сӑмахри чав чав чап сӑмахпа та синонимра тӑрать синоним сӑмахсем пулса тӑраҫҫӗ чӑваш сӑмах Ӑнлавсенчен пӗри вӑл чап хисеп, чаплӑ, мухтавлӑ халӑх тени пӗлтерет.
Вот чӑваш сӑмахран, чӑваш сӑмахран чӑваш сӑмахӗ тӳрремӗн пулса кайнӑ тенине мӗне пӑхатӑн

Мӗнле аталанса пыма пултарнӑ тата ҫав саласем мӗне пӗлтернӗ вот чеш тата чӑваш сӑмах е унашкал тӳрлемен ҫыхӑнтарма йывӑр вӗт. Мана калӑпӑр питӗ йывӑр пек туять. Вӗсем пачах расна сӑмахсем пек туять. Ҫавӑнпа та чӑ сӑмаха курсах чӑваш теме Юрий Литвина темшӗн. Ну, пирӗн чӑваш ӗнтӗ, ӗнтӗ чӑваш вӑл чӑваш сӑмахӗ мар ӗнтӗ, вӑл чӑваш вӑл таҫта тутарсенчен тӗрӗксенчен килнӗ ӗнтӗ сӑмах ӗнтӗ вӑл чӑваш. Чӑваш унта чӑваш сӑмаха он ахмарӑн чуаш пек каланӑ ӗнтӗ. Чӑн чӑвашсем калӑпӑр, хӑйсене чӑваш тенӗ тет. чӑвашла чуваш. Вот кунта телефон. Шенде вӑл часасран аталансасу ӗҫе сасран ӗҫе сасран да ӗҫе сасран пулса кайнӑччӗ фонетика сотрудник сасӑнда

садӑсен ылмашӑвӗн саккунӗсене пӑхӑн та. Да, да, ҫапла. Тӳремӗ, тӳремӗнех, капа тӳремӗне пирӗн тӗрӗспе кӑна Китай чӗлхи урлӑ кӑна ют пек курӑпӑр. Тӗрӗссипе вӑл чӑваш сӑмахи пулма пултарнӑ. Тӗрӗс.
Тӑс,
вот енчен вӑл вӑтри историне те пулсассӑн, пирӗншен чешши сӑмах шантарах хум сӑмах, ҫывӑх. Пирӗн чӑваш сӑмахӗнче хум сӑмах нумай хуньӑм та, хуняма та, хуна та, хунав та, нумай, нумай. Вӑл пӗтӗмпех хун, хунас, мала та анас пӗлтерӗшпе ҫыхӑннӑ. Ҫав енчен пӑхсассӑн тӗне пӗр тӳремле хумсем. Вӑл теори питӗ калӑпӑр анлӑ сарнӑ эпир хумсем тенӗ. Хумсен чӗлхине те чӑваш чӗлхисче дуртаҫҫӗ. Нумай ҫамрӑк темсем пек калаҫҫӗ. Вӗсем пӗр пӗр чӗлхе пулма пулсан та питӗ ҫывӑх чӗлхесем пулнӑ. Пӑлхар, хун чӗлхи, Ӗнтӗ калӑпӑр хунсен хулисенчен юлнӑ мӗнсем, ятсем, авалхи картасем. Вӗсем чӑваш мӗнне те упранса юлнӑ. Хайхи чӑвашсенхине те калӑпӑр ял ячӗсем, калӑпӑр хутар тетпӗр. Хутар тени вӑл хӗвелтухӑҫ

сӑмах. Хасарленӳ вӑл мӗн? харсӑр хастар, ҫавӑн пӗрлешпеклӗх туйӑнать пулсассӑн та художество мӗн тери ҫывӑхартах. Унта экранланма пултаратпӑр ӑна. Ҫак хун, кун, унтан тата унччен авалларех халӑхсем, кутугурсем, мутугурсем Унта та ҫав ху пӗлтерӗшӗ, сӑмахӗ пур. Вӗсем хальхи хуна сӑмахпа тӳремӗн ҫыхӑннӑ е тата улӑхсем ҫыхӑннӑ.
Ну, хунсем пирки калас пулсассӑн хун хун сӑмаха хӑш-пӗр ҫаксем мӗнле вутпа вутӑнмалла ҫыхӑнтараҫҫӗ. Ху вут мала. Вот отсюда ӗнтӗ ҫӑлӑнмасӑртарӗ. Ну, пирӗн чӑваш, ӗнтӗ авалхи чӑвашсем эпӗрӗнте тӗрсе палласӑн тӗрӗке тухнӑхах тесе калас килет ман. Чи малтанах вӗсем ӗнтӗ эпир авалах тен вӗсем тӗрӗк халӑхӗ пулман та пуль. Ман шутпа ытларах ҫав пирӗн ҫак Индоевропа тӗрӗк ҫав алта чирлисем таса хушшинчи хушшинчи темле халӑх

Ҫавӑн пата унта пирӗн ҫав хун сӑмаха гун сӑмаха хун гун сӑмах ятмос ятне ӗнтӗ чӑваш чӗлхинче тӗл пулакан ҫав арӑнса тухнӑ сӑмахсем хун хун хунах хунар темшкел ҫав вӗсем пӗрле вӗсем паллах вӗсем тымарсем пӗр пулма пултараҫҫӗ

Хунӗ те, пӑлхарӗ те, чӑвашӗ те.
Ташта чӑвашсем ташта ҫав таралла ҫав ҫӗрсен ҫавӑнта калӑпӑр Китай тӗрсе каласассӑн хӗвеланӑш Китай чиккисенче пурӑннӑ ҫав юрӑҫӑсемпе те ҫыхӑннӑ пулчӗ чӑваш халӑхне. Хӗрсем, хунсем педагогсем хутшӑнса пурӑннӑ, вӗсем тоже хунӑ, ой, тӗрӗке тухнӑ, пӗр пайӗ вӗсен тӗрӗке те тухнӑ, вӗсен ӗнтӗ историне пулас пулас унта. Китай кални. Я тип Китай источники пулас пуласın. Ҫӗр жуяҫи сӑмахне ӗнтӗ ӑна Чагути

йӑвашра мӗн пур терӗмӗр. Анчах та мана витнинче киремет пирки калаҫнӑ чухне, юпа пирки калаҫнӑ чухне пирӗн сӑмахра ҫав ҫавра ҫаврашка тӗнче чӑм ҫӗр чӑмӑрӗ вӗсем писех ҫавра вӗт-ха. Ҫав ҫавра пирӗн тавра Леонард Анатольевич, ҫав вӑтах ман йӑваш сӑмахра та ҫав йӑв сӑмах пур пек туйӑнать. Йӑва пӗлтерӗшӗ пур. Ҫав йӑва ҫаврака вӑл янах ҫаврака вӑл янах ийе пур. Ҫав ҫавӑнта мӗн те пулин пур пек тем тӗрлӗ асамлӑх пур пек тунать. Е вӑл

тен, сапӑр сӑмахпа вӑл калӑпӑр синоним пулать тейӗпӗр. Ну, ях йӑваш сӑмахра ӗнтӗ унта, пала ӗнтӗ, йӑва сӑмах пурри ҫуккине калама пултармастся. Унта унта мажутпа пӗлтерӗшӗ унта йӑваш сӑмахра унта ҫав
Ҫаве вот ҫавра ну калӑпӑр вот вот это onda тата ҫавра тенӗ ҫаврать сӑмах хӑнема ҫаврать ҫаврать сӑмахӗнче те мӗн пур хӑне темне илемлӗх туйӑмӗ пур илемлӗх паллах пур ку ҫавра пӗлтерӗш пирки калас пулсассӑн акша хур сӑмахрах, вырӑна пӗлтерекен сӑмахрах, ҫавра пӗлтерӗш пур. Вот э, ҫавра сӑмаха тата пӗр э, пирӗн танлаштараҫҫӗ э, тӗрӗксен егриюмда егир ҫавра ӑмӑрпа вот егир Егерь унта ҫапларах. Вӑл хур, хур ене вӑл кур. Вӑл ҫавра ӑнлав та пур унта, ҫавра ӑнлав. Ну, мӗн, вӗнте вырӑн вӑл тени вӑл хӑех, вӑл вырӑн сӑмах, вӑл каллех вӑл ҫавра вырӑн сӑмахӗсенчен пӗлтерӗшӗнчен пӗри вӑл каллех ҫавра пур унта ҫавра. Вот вӑр кур унта ҫавра ӑнла пур. Ҫавӑнпа та э, пирӗн чӑваш сӑмахӗн сӑмахӗнче чӑваш сӑмахӗнче чӑваш ӑнлавра унта темле ҫавра темле сӗнӗ пур паллах ҫавра сӗнӗ пур енчен те пӗр ӑна ҫав вырӑн темскер ҫӗр ӑнланса печӗ кӑнтарту пулсассӑн унта ҫавра ҫавра пӗлтерӗш пурах. Вот ман ҫав ҫав тепӗр таборнат ҫав сулӑ сӑмах Вот ман тем каласассӑн ҫав сулӑ сӑмах мана пурпӗрех пирӗн чӑваш сӑмах чӑваш сӑмахпа ҫыхӑнать ӑна ахальтен мар пурте ҫав сӑмах ҫав тымарпа ҫыхӑнтараҫҫӗ ҫыхӑннӑ России. Эс каланӑ ӗнтӗ, чав, чавул бар вырӑнпа ҫыхӑннӑ тетӗн. Э, ҫав вӑхӑтра ҫавӑнта ман су сӑмах та пур шыв, ҫутӑ пӗлтерӗш пур пек пирӗн. Паллах, вӑл су, су сӑмахӗ халь чав, чав сӑмахсем пирки, пирки каланӑ чухне те унта, унта, унта, унта хут сӑв, сап тесе каланӑ, сапӑр сӑмах тепӗр, тепӗр сӑмахпа ҫыхӑннӑ терӗм, сыпа чывсем сасӑсем урса тӑраҫҫӗ. Су сасӑ вӑл хӑех унта вырма та пӗлтерет вӑл. Мӗне те пӗлтерет. Су сӑмах вӑл ҫутӑ лава та пӗлтерет су сӑмах. Вӑл пӗлӳ сӑмахӗ те пӗлтерет. Су сӑмахӑн пӗлтерӗшӗ ҫав тери нумай. Унта вӑл чап, мухтав, ырлӑх, ырлӑх, ырӑллӑ лава та пӗлтерет вӑл су сӑмах.

Чӑваш Енӗнче тата пирӗн сума сутенни пур. Сума сутеҫҫӗ. Сума сутенни вӑл ҫавӑнпа та хисеп, хисеп чыс-кӳр, хисеп ҫакӑн тӗлӗшпе ҫӳрет. Шута ил тенине пӗлтерет вӑл, шута хыв тенине пӗлтерет. Су каллех кунта вон хыв темскер ҫав мӗнпе ҫырӑнать ҫав хисепле хисеп хисепе хур тени пӗлтерет, хисеп хисепе ил тени пӗлтерет, сума су тени.

чӑваш тата аш акци хупипе чӑваш сӑмах пулса чӑваш тесе каланӑ ӗнтӗк вӑл нентерек вӑл элек чӑвашсем ҫӑва ҫине мӗн асӑнма ҫӳренӗ вӗсене ҫамрӑк асӑнма ҫӳрекен халӑха чӑваш тенӗ чӑваш тенӗ ватӑ ну когда нужносем вӑл чӑваш чӑваш сӑмах хай вӑл теорине вӑл тытса курать білмест бит хай вӑл пачах уркинепе ӗҫлет кутигурсемпе калапа сӑмахлать

вар унапа вӑсем вар вар тени вӑл чав тени пӗлтерет чавса хыв чавса алса хур ҫрайне хур темске ҫавӑнлапа ҫыхӑннӑ унта чӑмалтахи ҫавӑнма пулнӑ унта ҫӗмӗнте ҫӑва сӑмахра унта паллах ӗнтӗ вӑл сыхлӑхпа ҫыхӑннӑ хӳтлӗхпе ҫыхӑннӑ термин пытанни вӑл ӗнтӗ

плаводосын халӑх халӑх хӑйне хӑй ӑнланаслӑхӗ мӗнле калас аталансассӑн калӑпӑр вӑл хӑйне ытти халӑхсенчен уйӑрма пуҫласассӑн вӑл ӗнтӗ курать аха эпир ӗнтӗ ҫак пӗр йыш пӗр пек яла тытса пыратпӑр вӑта плаводоснӑсем

асӑннине пӗлтернӗ вӑл ях сӑмах вӑл вӑл мӗнле калӑпӑр ваттисене хывни
вара вот ну ирехи куҫпа пуласран йӑхҫах тени вӑл ют йӑха пӗлтернӗ ҫавӑнпа хайпӗ вот ҫав йӑхран тухнӑскер тиркетепе пирӗн йӑхран мар тенӗ урӑх йӑхран тухнӑ тенӗ анчах пӗтерет пулин те тӗрӗсипе вӑл йӑхсах вӑл хӑйӗн йӑхӗнче хӑйӗн сӑвапӗсене хӑйӗн йӑхӗнче тытса пыракан йӑла-йӗркене пӑхӑнса пынине кӑна пӗлтернӗ. Ҫепҫӗн пек унӑн. Паллах, паллах, тен вӑл чата урӑх мӗне йӑла-йӗркене тытса пыракан ҫынсене хаваха ҫынсене калӑпӑр, вӗсем йӑхҫах теме пултарнӑ паллах. Ну, пире эпир

чӑваш сӑмахӗ вӑл ҫӑва сӑмахпа кӑна ҫыхӑнман, анчах вӑл пӗлтерӗсемсем питӗ нумай чӑваш чӑваш сӑмахӑн сӑмахӑн пӗлтерӗшӗсем кашни сӑмахӑн ҫичӗ пӗлтерӗш тенӗ пек унӑн ҫичӗ пӗлтерӗш тени ытларах та пӗлтерӗшӗсем ҫавӑнпа та ҫӑва кӑна мар ҫӑва вӑл чӑваш сӑмах ҫӑвапа сӑмахпа та ҫыхӑннӑ ҫыхӑннӑ она

Ахаль ҫантан ҫӑва сӑмахӗнче хӑйӗнче таса пулсассӑн вӑл ҫутӑ. Ҫутӑ?
Ҫакна ҫӗр сасӑ пулнӑран мана темскер ҫыхӑну пек кӗрсе туйӑнаҫҫӗ. Чӑваш чӑваш пӗлтерӗшӗнчен пӗлтерӗшӗнчен пӗри вӑл паллах ҫутӑ. Кунта ҫакӑнта ҫакӑнпа ӗнентерме пулать. Вот пӗр чӑвашсен мӗн пур ҫу ну, ҫӑва пӗлтерекен летто ӑнлавпа ӗнтӗ ҫу сӑмах пур-их-я? Ҫу ҫу. Вот вӑл ҫу.

ҫутӑпа ҫутӑпа ҫыхӑннӑ сӑмах ҫул чӑваш чӑваш ӗнтӗ чӑваш сӑмах пӗлтерӗшӗнче пӗри вӑл ҫу ҫутӑ хӗрлӗ апла пулсассӑн хӗрлӗ илемлӗ хитре пулсассӑн илемлӗ хитре пулас апла пулсассӑн унта унӑн ҫӳллӗшӗ пур чапӗ пур мухтавӗ пур апла пулсассӑн чӑваш сӑмах сӑмах тата тата чаплӑ мухтавлӑ

хам ӑнланатӑп ма пултарать хам эпӗ эпӗ хам я сам тени ҫавӑнпа та пулма пултарать чӑваш сӑмах пӗлтерӗшӗнчен пӗри мӗншӗн тесен мӗнле калас ҫын вӑл хӑйне хӑй ӑнланса илсессӗн самое сознание дегенде

чӑваш сӑмахра ҫав. Тата пире пирӗнте Газпурунта вырӑна куҫса ҫӳрекен халӑх пулнӑран Калапурунта вӑл эпир ирӗклӗхпе ҫыхӑннӑ, ирӗклӗх вӑл каллех евӗр ирӗклӗх вӑл хуна хуна

Вӑлсене хӑйӗн халӑх ячӗнче ҫавӑнпа вӗсем сӑтӑрать пулсассӑн ӑна пулсассӑн ҫав тери чаплӑ, мухтавлӑ, ӑслӑ, ҫутӑ, ырлӑхлӑ халӑх пулса тухать.
Ҫав чӑв тымарсемши хытка ҫав пек ахаль паҫӑрта калама ҫаврака терӗмӗрччӗ. Тоже тасалӑх вӑл хӑйне евӗрлӗ. Ҫаврака ведь ол хӑйне евӗрле пропорци. Пуринне те пӗр пек.

Хусанта тутарла так сказать Хусан тутаря госпиталь. Унда комит, ну, унда мана интересы будет унда тӗп сценарий, тӗп сценарисенчен пӗри чӑваш пулса ҫӳрет, ытирине хӗршӗн ӗнтӗ. Ҫӳрет, ну, хӑй чӑваш пек тумланнӑ та, и пӗтӗм халӑха тутарсене хӑратса ҫӳрет. Тутарсем калаҫҫӗ, хастараххисем, Чӑваш ҫӳрет, асӑрхану вӑл сире ҫавӑрса, сирӗн пуҫӑра ҫавӑрса ярать. Ҫавӑрса ярать. Вот эп хай шутласарах та, вот ҫав ҫавӑр сӑмахӑн хӑнийӗ вӑл ҫавӑрать тени вӑл, усал пӗлтерӗшпе калать пулсан та, тӗрӗссипе вӑл ҫавӑр тени вӑл хӑвӑн йӗркӳне, хӑвӑн тытса пыр тенине пӗлтерет. Тӗрӗс.

Вӑл вӑйпа мар, сӑмахпа, ҫут ҫанталӑкпа килӗшсе пурӑннипе, ҫавӑрнӑ ҫуллӑ пулнипе хӑйӗн тӗнче хӑйӗн таврашӗ пек, хӑйӗн ҫаврӑнӑшӗнче вӑл ҫав йӑлана тытса пынипе палӑрать. Тен, ҫавра сӑмахра ҫавра сӑмах вӑл тоже мӗн чӑваш сӑмахӗпе хӑйӗнпе ҫыхӑнса

вӑл ырла пулсассӑн вӑл чӑваш ене вӑл ҫак хӑйӗн тавралла ҫутҫанталӑк вӑл ҫутҫанталӑк варринче пек тунӑ вӑл ун тавралла ҫутҫанталӑк вӑл ҫутҫанталӑк вӑл мӗнле ӑна вӑл ҫутҫанталӑкпа ҫураҫуллӑ пулма тӑрӑшнӑ ӑна вӑл тимленӗ ӑнланнӑ ҫавӑнпа пирӗн чӑваш чӗлхинче евӗрле сӑмахӗсемпе те нумай ҫутҫанталӑкпа питӗ ҫыхӑнса ун саккунӗсене пӑхӑнса пурӑннӑ халӑх пур ҫавӑнпа вӑл хӑйне вӑл ҫав ӗнтӗ тӗнче варри варринче пек туйнӑ ҫавӑнпа пирӗн калӑпӑрӑн та

Эпир халь вот темиҫӗне те калаҫрӑмӑр, ман ҫавах та пӗтӗмлетӳ туса хӑвартарас килет. Мӗн кас сӑмаха вӗҫне, калаҫу вӗҫне пысӑк кун йӑлатма. Мӗнле вот чӑваш сӑмах мӗне пӗлтернине пӗтӗмлетсе мӗн калама пулать?
чӑваш сӑвас сӑмахсенче са илтӗнет са тымар пурапа пулсассӑн вӑл ҫутта пӗлтерет калӑпӑр свастика деген сӑмах пур свастика вӑл са ырлӑх тенине пӗлтерет ҫутӑлӑха ҫырма пултар ӗнтӗ. Тепӗр пайӗ асти вӑл бытие анлама ҫӳрет. Ҫав япала кулассӑн пирӗн чӑваш культуринче ҫак хӗвел символӗ питӗ пӗлтерӗшлӗ. Тӗрлӗ хӗрарӑм тумтирӗ эрешсем ҫинче вӗсен ҫав паллӑна ӳкернӗ тӗрленӗ тӗслӗхсем питӗ нумай апла пулсассӑн ну сайӗнче вӑл хӗвелпе ҫыхӑннӑ хӗвел хӗвел хӗвел хӗвеле калӑпӑр сӑвас теҫҫӗ индсем инди ҫыннисем Вот сӑвар, сӑвар пӗлтерӗшлӗ хӑвар Иран Иран халӑхӗсем хӑвар тенӗ. Чӑвашсем кӑварли. Чӑвашсем кӑварли. Вот ҫав коу, хоу, сау вӗсем пӗтӗмпе ҫав чӑваш сӑмах тымарӗнче пулма пултараҫҫӗ. Пӗр пӗтӗмӗшле каласан чӑваш сӑмах вӑл чыслӑха, тасалӑха, ҫутлӑха Тытса пыракан мухтавлӑ, чаплӑ ҫын тенине пӗлтерет чӑваш.